Mi ddechreuodd hyn i gyd tra oeddwn i'n stiwdant yn y brifysgol ym Mangor pan soniodd Paul bod i daid o'n dipyn o foi am neu gwin. Mi ddudon ni y bysa ninna hefyd ryw ddydd. A deg mlynedd a mwy yn ddiweddarach, mae hynny ar fin dod yn realiti. yn defnyddio hen ryseits now Tomos Tal y Sarn, cynhwysion lleol ag ati, da ni yn creu gwin ysgawen am y tro cynta. Mae Paul 'di dod a Kev, ei ffrind, efo fo. A ni'n jyst torri hwnna off ar y stalk o fanna a wedyn y pigo rei gora o'r wth. y goedan bach a wedyn da ni i Don y Bwlan a wedyn yn pasio fo drosodd i Paul wedyn i olchi fo. Reit, fi 'di'r steisiwn nesa ar ôl Kev, fy uncle. Ie, mae o 'di bod wrthi reit ddygyn chwarae teg, yn tynnu'r holl aeron 'ma ar y goedan. A be' dwi 'di bod yn neud 'di golchi 'hein 'wan. A wedyn pwyso nhw fan hyn. Da ni'n chwilio am ryw, ryw dri pwys a hanner, da ni. Fe da ni just yna. Dwi'n siŵr ar ôl y lleill ag i'n cef yn cwb, da ni wedi cyrraedd. A dwi'n neud fo'n rhyw fath o ryw quality control bach ar y funud. Dwi wedi golchi nhw dan tap. Da ni wedi methu, mae'n ambell i rif gwyrdd, dim yn drwad. A Chydig o dameidiau o'r goedan a felly, dwi'n eisiau cael gwared o hynny neu fydden nhw'n rhoi blas ddim mor neis ar y gwyn, lle. Dwi'n eisiau cael gwared o bob dim, felly rhyw darnau bach o ryw goed a felly allan o fan hyn, a bob un pry. Dwi'n meddwl y pryfaid rhoi blas neis iawn ar y gwyn yma. Wedyn, da ni just yna ond i gwir, da ni'n barod i stwnsio hyn yn mynd i dan. Yn amlwg, da ni'm yn chwilio am dan rei fel hyn, yym, da chi'n gweld. Mae yna ryw hanner dwsin ohonyn nhw yn fan'na sy'n ddigon da i fynd i fewn i wneud y gwin. Mae'r gweddill wedi sychu. Yym, dydw i ddim yn gwybod yn union pam, yy, be di rheswm pam maen nhw'n sychu fel yna, ella na gormod o haul, ond yy, maen nhw be da ni yn chwilio amdan.

Mae hwn yn dipyn bach hawsach mae'n cymryd rhyw rhyw bythefnos bach i wneud, dair wsos oedd hwnnw. Mae hon yn job yn hirach. Dwi'n isio cymryd gen i rhyw wsos bach wan i hein ddechrau fermentio. Ond ddi gwir, mae'n di gymryd rhyw flwyddyn tan fydd y gwin mae'n barod i'w flasu ynde? Be dwi'n neud ŵan ydi stwnsio yr ysgawen 'ma a ma'n bwysig iawn i beidio neud o'n rhy galad ne' be' sy'n digwydd ydi ma'r hadyn yn chwalu a ma' hwnnw'n roi blas reit annymunol i'r gwin felly 'dan ni ddim isio hynna 'dan ni isio gwin yy perffaith yn fama felly 'dan ni'n roid lot o sylw i fanylder gan obeithio neith o dalu'n y pen draw! Reit, da ni newydd roi dŵr at y ffrwythau ond ar ôl stwnsio nhw. Wedyn mae yna dri peint i mewn a ben y ffrwythau yma. Barod am beint arall? A, yn do. Peint o ddŵr dy fel O ie. A wedyn... Sut da ni'n mynd i gael gwared o'r hada yma wedyn sydd wedi dechrau dod ar y top yma da? Yym, mae yna strainer yn fama does Paul? Oes. Yr hwn yn llai na be oedden ni'n iwsio uh, i olchi y uh, ffrwyth i hyn. Wedyn, chi'n gweld bod y mesh yn llai. Ar y deg, Wankers. Da ni'n mynd i drosglwyddo, wan. Yr... Ar y deg, ie? Yr... Stwff, na, i fewn i'r bwca. Ar y bach, ar y syl dipyn. Wel, welai y bol.

Bendigedig. Peth gorau gei di at anwyd, meddyn nhw. Na, eisiau gael tynnu mwy o hwn, ydw i'n mynd drwad yn ôl. Paul, dim gneud gwin wt ti fel swydd o ddydd i ddydd, wt ti'n ddirprwy brifathro. Ydy ydy hyn yn rhywbeth falla sa'r plant yn gallu neud? Wel, dwn i'm. Dwi'n siŵr bod yna rhyw ffordd i drio cael ar y cwricwlwm rhywle does? Mae'n broses wyddonol, gemegol, dydi?

ar yr aeron 'i hunan ne' fyddan ni'n ca'l ryw sirap a 'di wnnw'm yn neu' gwin neis iawn. Faint o ryw win wedyn fedran ni ddisgwl ga'l allan o hwn yym ar ôl gorffan 'ta? Wel fy' gynnon ni galwyn o win fy' gynnon ni, dw i'n mynu ryw ryw chwech potelad ar- arferol. Ag o ran amsar wedyn Kev faint o hir fy' rai' ni witchad nes fy' hwn yn barod? Sa ni'n... Da ni'n gobeithio fydd hwn yn barod erbyn uh, mis awst po. Mis awst nesa. Mis awst nesa, ia. Ia. Um, 2010. Hir am byd da ni'n adael o gor am byd. Mae rhaid ni adael am o leia, o leia chwech mis. Dwi'n gwybod sut yna ni adael o'n hirach yn yna, mae ni eisiau blasu fo. Reit fuan mae'n siŵr. So, o leia chwech mis. Ar ôl hynny, mae fyny ni. Dwi ddim yn barod i sôn corn, lly. Po. Na, dim leni, mae gen i ofn. Ond mae gynno ni... Wsos nesaf, da ni am drio wneud um, dipyn bach o slow gin. Dyn, gobeithio hwnnw'n barod, y byndolig. Be' ti'n neud ŵan ta? Be' 'dan ni'n neud ŵan ydi ychwanegu dipyn bach o siwgwr at ddŵr sy'n berwi fan 'yn gynnon ni i yym doddi'r siwgwr 'ma. Dyna wrth gwrs o'r siwgwr yma fydd yr alcohol sy'n y gwin yn ga'l ei neud wedyn. Wedyn gan bo' ni 'di ca'l tri a hannar pwys o ysgawen 'da ni angen inio ryw faint o siwgwr felly tria hynna'r pwys arall yn fan hyn. O ran y siwgwr 'da ni 'di roid yno fo, fe fydd y gwin 'ma rwla rhwng ryw ddeuddeg a phymtheg y cant swn i'n ddeud. Wedi mynd fel y cloc deud gwir eblaw am un broblem da ni newydd gael. O'n i'n meddwl yn yr recite sgynnon ni am y gwin 'ma o'n i 'di meddwl bo' fi wedi prynu y cynhwysyn yma sef citric acid. Oedd isio rhyw yym llond llwyth de o hwnnw i roid yn y gwin. Iawn, dwi 'di chwilio ar y marcs cynhwysion yna fan hyn, de, a do'n i methu ffeindio nhw unlle. Felly, be da ni'n mynd i orfod neud wan ydi pigo lawr i siop i brynu lemon. Da ni lwcus oge. Yr unig un yn sbar yn Gaernarfon. Lemon fresh. Wel, dyma ni, da ni wedi cyrraedd y rhan ola un, a beth da ni'n gorau gwneud adeg yma ydy rhoi llwyat o furyn i mewn, a wedyn gadael o um, ar y top am ryw chwarter awr cyn i droi o. Oedd hynna ddigon da? Swn i reid rhyw jochiad bach eto. Ie. Hanner hynna ie? Hynna? Ie. Am lwc, da ni roi hwn i mewn. Wel, mae wedi bod yn noson reit hir. Da ni wedi bod wthio wan ers wyth a mae'n tynnu am hanner nos wan. Erbyn i ni gael y burum i mewn. A dyma ni, rhan gynta'r broses drosodd. Wedyn fydda ni'n rhoi caead ar hwn wan. Roid o mewn rwla cynnes yn tŷ am ryw wsos bach. A rhoi ryw dro iddo fo bob, bob diwrnod. A wedyn fydd o'n barod wedyn i roid o mewn demijohn am rhan nesa y ffermentio.